Pis filtr çekýän. Saçymy ýene agarypdyr dawaç. Gara saç. Hym? Gara. Gar ne alakasy bar garramak bilen waçi? Sen öz saçyňa seret diýsene.

Stiker bilen gaplana. Şoňa goýaý. Stiker bilen gaplana. Şöne alaýly. Owadan.
Hmm. Bu gülem menden size bolsun. Çetçiki geýindim, garaşyk geýdim. O zat bu gün aýtdym aýaňam baýramçylyk bar nemede Aýmereň okuwyna. Şonuň sowunçyky gün bizem işe geçýäs, Genje-de geler biz bilen. Sizem arkaýyn işde garaşýan gelip bilersiňiz. Saçymam düýn nime Ol oglanjygyň ady Bego. Neme, kulaç getirdim-ä, şeýdip açaýyn diýdim saçymy. Näme pamok, sen götüremen. Şolar ýalak. Boldy-da, köýnegiň ikisi şeýle. Daşaram bir dana parlap gün çykyp otyr, bir danam şemallap ýagyş ýagjak bolup otyr. Men düşünmedim. Onda-da hem Aýmelege, hem özüme neme kurtka. Pamok! Hem Aýmelege hem özüme şu daşarda bar Ýene bak nä otlar gyrýawa şoňa üýrüp otyra özüçe. Aý sizden bir zat sorajak dogryňyzy aýdyň näçe köpiňiz gyzlar oglanlar köpiňiz meni hakyt ýigrenýäňiz ullakan genjeler ýada käwagt bir boşrak wagtym oturýan bir neme edip bolýyn Ozalkydyr okaýanyna ýyly ýok sag boluň gowy ýazýanlar bar size döneýin siz wapşe neme etmäň ýürekjik ýürek doganjyk ha size şu ýürekleriň hemmesi hakymy ýöne köpüsi bar ha hakykatdan bir hili meni ýigrenýäňiz a men erbet gyz däl gaýy çynym bilen ýa siz meni tanaň siz meni tanaň men özümi öwüp durmaýyn ýöne andygyňyz ýanym ýok bir Peýdamdan başga hiç bir Ha gepçiräk gylygym bar ol gep gep edýän men aram aram. Ýöne bolan wakany gürrüň berýän. Bol boluk zada adama tohmat atamok meselem. Ştabyň barýanlar ýakynda türkde bar nesip bolsa. Düşünip bildim wkylym. Käbir adam diýerä meselem men hiç hilik duýmadym diýip.

Ýa kino görüp oturalymy? Onda diýmeli däl-de motiv ki.
Garaňky jaýda gaplaň gürlär diýip oturman diýen. Netflix-den ikimiz, iki bajy ikimiz film açdyk şu wagt. Göreýin diýip. Hany, gowy bolsa size-de aýdarys. Şu wagt ikimiz oturýas. Bir telewizora seredýäs, bir lustra seredýäs. Bir telewizora seredýäs. Bir lustra seredýäs. Arasynda-da aglaýas. Arasynda-da gülýäs. Ondan soň näme edýäs? Oňa-muňa jaň edip gel diýýäs. Esasanam işdeşlerimize. Iş ýapylansoň gaýrat edip, ýapylan gelmegiňiz, ýüz gün bardyr, gelmegiňizi sizden haýyşt edýäs. A to genje aglap otyr, ýüzüňi ýapyp otyrma. Aglamada wajy menem erbet bolýan ondan gaýrat edellänni aglama wajym aglama. Ýada aglaýa içiňi dök şu aglaman düwünip düwünip hem bir neme bolduk biz agla wajym agla. Birje seredeýin-de, Aýmelek oýnawa jigim bolup seredip otyr şuna aýnadan Aýmelege. Gördüňizmi ýaňy? Wah, seni beren bar-a. Oh, janym meň, janym çagajyk. Oýnap otyr çagam. Birje seredip otyr aýnadan şa. Meluş!

Aglama mant etdik nesip edende. Birazjyk köşeşdik. Garynjymy doýuralyk. Hawa, garynjymy doýuralyk. Gowy Netflix-denem kino tapdyk. Şony görüp otyrys şumat. Gowja kino eken bajy. Gowmy? Hawa. Aý Melek bajy. Gel Aý Melek bajy. Gel bajy. Gel. Gel.

Hı? Garra. Garr ne alakasy bar garramak bilen Waci? Sen öz saçyňa seret diýsene. Oýun edýän laý wajy sen. Oýun naga etmediň.
Sen oýun edip diýjeňi diýýän Waci. Soňky döwür. Aklym men şutaýyn doşdan ak. Ýestestwennak, meň altyn saç. Birden bu dünýäde ýumurtga ogurlap, o dünýä geçip gitseň, altyn saçly gyz getir diýen ekenler. Enem pahyr şeýdip aýdyp berýärdi maňa. Näme diýdiň we? Pytsan bolýaň-da, bilmeýäň genje. Altyn saç diýilýär doguşdanç taýsy ak saçlylara. Hawa. Bilenler bilýändir. Birden şu dünýäde ýumurtga ogurlamak iň uly günämişin, ýumurtga. Hawa. Ana o dünýä baraňda bar altyn saçly gyz tapyp gel günäň geçjek diýýän ekenler. Enemiň aýtmyşy. Hawa. Biz gitdik Roza giderli. Akylym Roza gitjek Hudaý saklasyn. Saçymyzym boýalygyka, ýüzümizi bir zat etdirip oturyka Alla ursun depreme ýakalanaýmaýyn diýip gidip bilmän otyryn gorkujygma. Ýok-la indi ga kötü kötü.
Ýaňy näme diýdiň aýt.

Taýýarlanan zady. Hawa, şeýle ölenem. Şoň üçin hamyr etmäni, çörek bişirmäni, umuman naharlaryň köpüsini maňa enemjan öwretdi. Men kime gürrüň berip otyr. Stena dogan, enem diýen, öwretdi diýen maňa diýen. Bäri serediň surata düşürjek. Pamok. Pamok. Serediň. Maňa seret. Malades. Agay bajygullar men bu gün ýitdim hä ýöne gaharym gelýä wapşe ne prosmotr alýa ne laýk alýa ne bir görýäňiz bir hili iki gün üç gün bäri gowy däl şu bir gowy prosmotr almaly. Men ýer titrände bular bilmändirler. Şu zatlaň hemmesi agypdyr eger häzir nemede tapsaňyz hökman paýlaşyk şu zatlary. Bu zatlar agypdyr gelipdir başlapdyr söz. Indi köp kişi diýýär ýer titredi magazynyňyz açykmy diýýär. Şo laýk bassaňyz her kim bilýär däne şu çysloda ýigrimi dördünji aprel şu wagt. Şu günden başlap biz arkaýyn işledik. Allaň özi gowusyny etsin, beýdip janyňam gorap bolmaz diýibem magazynymyzy açdyk. Sebäbini aýtsam köp kişi nirelerden gelýärler. Düýnem näçe sany telefon gelip bize şikaýat etdiler. Şoň üçin näme diýýär, biliň berkje guşap diýýär, işläber diýýär-de. Bizem şeýdip işleýäs, işimiziň başynda arkaýyn gelip alyp bilýäňiz. Skidkaňyzam dowam edip otyr şu taramy al makalym skidkaňyzam dowam edip otyran ýüzde otuz arkaýyn siz gelip alyp bilersiňiz hemme gözlän zatlaňyz badyr ine platensalyň şular ýalyjak görnüşleri badyr hemme zadyň görnüşi badyr siz prosta almaly şu öýde zatda geýmeli bular ýala banýadan çykaňda da geýip bolýar içi platensaly halatlarymyzam badyr gaty kän zadymyz bar deňe Aýmelek magazyna gelip alyp bilýäňiz. Laýk bassaňyz begenerdim basmasaňyzam gynanmar. Janyňyz sag bolsun ýerin geçer. Ine mähribanlar biziň köp kişi iň şikaýat edilýän ýer niresi şu saýty sebäbinem aýdykgyn sebäbi köp kişi aýlanyp ýokaryk çykanoklar. Soňam seň görkezen zatlaň ýoga sähra diýip tutýaňyz. Hemme zatlaram bar aslynda prosto ýokarky etajymyza gelip ine şeýle aýlanyp çykma gowja gowja ştapyllan rubaşkalar diýjekmi ine. Leonlar, bular ýaly ak rubaşkaçyklar, her hili görnüşi. Ine bular ýaly akzatlamyň. Gaty kän zadymyz, o tarapa daýlanalyk hem şeýle gel. Taýtlar, köýnekler, aý gara diliňize gelýän hemme zatlary biziň magazynymyzda tapyp bolýar. Prosta siziň etmeli zadyňyz ýokarky etaja çykyp almak. Şuda näil satdyk. Arkaýyn gelip alyp bilýäňiz. Her hilde takymlar, ine uly beden şular Leon. Gelip alyp bilýänsiňiz. Ýüzde indirme dowam edýär. Skidkamyz dowam etýär. Şu balaklaram görküt. Ine, jinsiler. Hemme kişiň bedenine de bar şu. Ine. Şu tişört. Ine. Goja takymlar bar ene. Her zatda gelip alyň gyzlar. Gymbyrmyt bolmadymy? Laýk hak edýär şu ýigrimi bäş manatdan gyzlar. Ýigrimi bäş manat ýalňyş eşitmediňiz türkmen manada öwüreňizde skidka bilen ýigrimi bäş manatdan ene krop şuň içinden näme bilen geýeňde-de reňk kän. Standart beden indi standart beden geçme geçme görkezjek standart bedene şu diýýä meni aljaklar bize bolýamy diýýä smollan iki iki saça çenlem bolýa şu serediň süýnşüne görýäňmi süýnşüni geýdiňizmi ine içinden şunu birje jinsi bilen kombin edýäňiz üstünden rubaşka geýip bilýäňiz bollanna size bir kombin Arkaýyn alyň gyzlar ýigrimi bäş manat öz bahasy normal fiyatı ne kadar bunun Ýetmiş lira. ýetmiş liradan skidka bilen ýüz otuz skidka bilen elli lira düşdi lirada da elli lira elli liradan bazary bolsun markedi bolsun lýuboý ýerden tapsaňyz arkaýyn geliň men size mugt berip goýberjek şu kroplarlaý prosta men bir zat aýtýan-a maňa ýalandyr öýdýän görnüş kän Görnüş kän, reňk kän. Arkaýyn gelip alyp bilýäňiz. Gideýin men okga. Salam. Zaten sagat alty zat bolýar, bir sagatrakdan ýaparsyňyz. Nesip bolsa. Gideýin. Öýde-de geýip görkezişdirmeli zatlamma.

Ýaşuly agşam saat ýedä çenli Kapadaş ile Bajylar arasyndan gatnaýan tramwaý bilen akynjylar duragyna düşseňiz, profillap goýan nomerlerimize jaň etseňiz, öňüňizdenem çykarlar, alarlaram, ýol salgysynam bererler, pulyňam atarlar. Men öýe gideýin, mundan soňa öýde dowam edersiňiz.